Үс жүз тоҕус сүүс алтан сэттэ сылтан саҕалаан ССКП сүүрбэ үһүс сийиэһин көрсө социалистическай куоталаһыы тэнитиллибитэ. Республика уонна оройуоннар салалталарын туруорсууларынан Саха сирин колхозтара совхозка уларытыллан тэрилтиллибиттэрэ. Онтон биир бөдөҥ Ленин аатынан совхоз киининэн Павловскай буолбута. Олох сайдыытыгар, дьон өйүгэр-санаатыгар сөп түбэһэр үлэ саҥа формаларын көрдөөһүн библиотека бары үлэһиттэриттэн элбэх сыралаах үлэни эрэйбитэ. Ордук айымньылаах үлэни библиотекарь Борисова Мария Семеновна ситиспитэ. Ньөрүкээй сельскэй филиала Саха сиригэр оҕуруот аһын үүннэриини төрүттээччилэр диэн тиэмаҕа биэчэрэй тэрээһиннээхтик ыыппыта. Биэсэргэ государственнай бириэмийэ лауреата Михаил Григорьевич Егоров, социалистическай үлэ геройа Гаврил Семенович Самсонов, Ленин орден кавалера Дмитрий Афанасьевич Сивцев тустарынан совхоз кылаабынай агронома Петр Петрович Скрыбыкин, высшевод агроном Семен Еремеевич Васильев, онтон да атын дьон кэпсээннэриттэн иһитиннэрбиттэрэ. Бу биэчэргэ ахтыллыбыт чулуу дьон Туйах хатарааччылара ССРС Верховнай Советын депутата, социалистическай үлэ геройа Екатерина Иннокентьевна Новгородова, Климент Степанович Петров, Дария Васильевна Михайлова үлэҕэ ситиһиилэрин, ол ситиһии кистэлэҥин кытта сиһилии билсибиттэрэ. Ол курдук Ленин аатынан совхоз үлэһиттэрин кыайыылаах үлэҕэ түмэргэ библиотека үлэһиттэрэ бэйэлэрин сэмэй кылааттарын киллэрбиттэрэ, Мария Семеновна пенсияҕа барыар дылы элбэх эдэр үлэһити иитиспитэ. Тыгыжы тоҕус сүүс сэттэ уон сэттэ сыллаахха Мэҥэ Хаҥалас оройуонун кииннэммит библиотечнай тиһигэ тэриллибитэ. Тыа библиотекардара кииннэммит тиһик филиалларыгар кубулуйбуттара. Маннык бөдөҥсүйбүт библиотечнай система отут филиалламмыта. Кини фондатыгар икки сүүс уон тыһыынча кинигэ баар буоллаҕына, ааҕааччы ханна баарыттан тутулуга суох кинигэни уларсар кыахтаммыта. Холобур, Нөөрүктээйигэ баар ааҕааччы атын филиалтан сакаастаан уларсар бэрээдэгэ олохтоммута. Бу ааҕааччы уларсан ылар көрүҥүн кэҥэппитэ уонна билиитин хаҥатыытыгар тоҕоостоох усулуобуйаны үөскэппитэ. Библиотека үлэһиттэригэр аналлаах семинардар, производственнай мунньахтар ыытыллыбыттара. Бүтүн Союзтааҕы көрүүгэ кыттан, ааҕааччыны хабыы, сырытыннарыы уонна аахтарыы былаана толоруллубута. Кииннэммит библиотечнай систиэмэ нэһилиэнньэ алта уон аҕыс сыалай биэс бырыһыанын хабан республикаҕа үчүгэй көрдөрүүнү ситиспитэ. Саҥа үйэ кирбиитигэр сайдыылаах, тэтимнээх олоххо, дьон билиигэ-көрүүгэ тардыһар, информацияны араас маассабай көрдөрөр иһитиннэрэр средстволартан интернет нөҥүө ылар кыахтанна. Ол гынан баран билиигэ-көрүүгэ тардыһыы биллэн турар кинигэтэ суох буолуон сатаммат. Мэй Хаҥалас улууһун библиотечнай ситимин 33 филиалыттан иккитэ Павловскай нэһилиэгэр үлэлииллэр. Биир библиотека олохтоох библиотека, иккис передвижной тэрилтэлэри кытта хааччыйар. Нөөрүктээйи нэһилиэгэ икки тыһыынча икки сылтан Олохтоох бэйэни салайыныыга киирэн үлэлээбитэ. Олохтоох салайыныыга киирбиппитинэн ситимнээн, биллэн турар, кэккэ уларыйыылар тахсыбыттара. Библиотека олохтоох бюджеттан түөрт сүүс аҕыс тыһыынча солкуобай үбүлэммитэ. Методическай көмө комплектования кииннэммит библиотечная система нөҥүө барбыта. Фондах саана икки тыһыынча түөрт сылга Уон түөрт тыһыынча аҕыс сүүс тоҕоҕон экземпляр кинигэ. Нэһилиэкпитигэр библиотека өҥөтүнэн туһанааччы ахсаана тыһыынча биэһэн, онтон оҕото төрт сүүс сэттэ уон. Кинигэ биэриитэ сүүрбэ икки тыһыынча, оҕото уон биир тыһыынча сэттэ үс аҕыс уон. Библиотека сылдьыы аҕыс тыһыынча, оҕото биэһэн икки тыһыынча сүүрбэҕэ тиийэр. Икки тыһыынча икки сылтан Нөрүктээйи библиотеката, Библиотека информационный центр по педагогизации современной семьи диэн проегынан үлэлээбитэ. Библиотека һибилисэйэ Кулаковская Сардана Петровна сыллата ыытыллар система кирбит үлэ ньымаларын Нөрүктээйи муниципальной тэриллии оҕоҕо дьиэ кэргэҥҥэ социально-педагогическай көмө киинин, Павловскай орто оскуолатын саха уонна нуучча тылларын методическай холбоһуктарын общественноһы кытта ыкса сибээстээхтик сүбэни холбоон ыыппыта. Библиотека календарнай түгэннэринэн суруйааччылары бэлиэтээһин киэһэлэрин, көрсүһүүлэри тэрийбиттэрэ. Ыҥырыылаах ыалдьыттарынан саха народнай поэта Саба Тарасов Наталья Харлампьева, филологическай наука кандидата Сардана Платоновна Аюнская, фольклорист Петр Дмитриев, прозаик Петр Абакумов, суруйааччылар Реас Кулаковскай, Николай Винокуров-Урсун, Семен Попов-Тумат, Ольга Корякина-Умсуура, Айыс Хаана, Уйбаан Ойуур, Өксөкүлээх Удьуор хаанын салҕааччылар Людмила Реасовна, Раиса Реасовна Кулаковскаялар уонна да атыттар көрсүһүүгэ кыттыыны ылбыттара. Библиотека иһинэн 1999 сыллаахтан Дьүһүлгэн айар дьоҕурдаах олохтоох ааптардар түмсүүлэрэ айымньылаахтык үлэлиир. Оскуола иһинэн Нөрүктээйи кыымнара юнкордар постарын кытта биир кэлим былааннаахтык үлэлииллэр. Оҕо кинигэ ааҕарын театрализованнай көрдөрүүнүгү уһуйар, кэрэниин эрэр суолтан Оҕону кытта үлэлиир сүрүннүүр библиотекарь Колосова Нина Ивановна Эрэл кукольнай кружок түмсүүтүн үлэлэтэр. Кылаас таһынааҕы ааҕыыга үөрэнээччилэри библиотечнай, библиографическай билиини тиэрдиигэ библиотечнай уруоктар ыытыллаллар. Манна араас литературнай ньымалары туттан, учууталы кытта биир былаанынан тэҥҥэ үлэлээн, оҕо ааҕар дьоҕурун сайыннараллар. Нуучча да, саха да суруйааччыларын суруйааччыларын ырытыы дорҕоонноохтук ааҕыы тэриллэр сылын аайы ыытыллар «Мама, папа и я читающая семья» куонкурус, «Брейн-ринг дискуссия» диспут курдук тэрээһиннэри оҕолор олус сөбүлүүллэр. Икки тыһыынча сэттэ сыллаахха аан дойдутааҕы ЮНЕСКО тэрилтэ саха олоҥхотун шедеврынан биллэрбитэ. Саха Республикатын культуратын министерствотын өйөбүлүнэн Нөөрүктээйи библиотеката «Создание детской студии кустук при библиотеке» диэн ааттаах проект көмүскээн норуот тылынан уус-уран баайын үүнэр көлүөнэҕэ билиһиннэрэр, тарҕатар сыаллаах үгүс үлэни ыыппыта. Павловскай орто оскуолатын учууталлара Петрова Мария Семеновна, Слободчакова Валерия Викторовна, Петрова Лия Дмитриевнаны кытта биэс сыл устата ситимнээхтик үлэлээн, оҕолор олоҥхону өйдүүр, оонньоон көрдөрөр, куолаан толорор дьоҕурдара сайдыбыта. Сылын аайы ыытыллар улуустааҕы Туос мааска күрэххэ оҕолор тахсаннар лауреат, дипломан буолары ситиспиттэрэ. Саха Республикатын культуратын туйгуна Евдокия Федотовна Кычкина писалайар төрүт фольклорнай бөлөх Ньургун Боотур олоҥхону толорон нэһилиэк, улуус биһирэбилин ылбыта. Бу курдук общественность, олохтоох дьаһалта бары бииргэ түмсэн үлэлээн, түмүкпүтүгэр